Gudden Owend bei Dikrich TV. Haut aus dem Bistro 46 am Tuerm, direkt nieft dem Ciné Scala. Hei fënnt een ëm dës Zäit ëmmer eng ganz besonnesch schéin Chrëschtdagsatmosphär. No e puer Deeg dann ass et jo souwäit, de Chrëschtmaart deen ass leider schonn eriwwer, hei awer nach emol. E klenge Réckbléck. Am Numm vun der Union Commerciale hei vun Dikrech wënsch ech Iech e schéine Chrëschtmaart, deen sech dëst Joer net nëmmen hei op der Liberatiounsplaz befënnt, duerch d'ganz Groussgaass an op der neier Wäschplaz an, wéi d'letzt Jar och ouni Covid-Reegelen, dës Kéier och hanner der aler Kierch, wou och vill Stëmmung wäert sinn. Mir si Freideg Owend, deen Dag wou de Chrëschtmaart ageweit gëtt, wou also nach alles roueg a gemittlech hiergeet. Trotzdeem hu schonn en ettlech Leit de Wee an den Zentrum vun Dikrech fonnt fir e bësse Chrëschtdagsstëmmung z'erliewen. Wat sot der zum Chrëschtmaart dëst Joer? Jo dat ass flott, gemitterlech an dass och e bësse Stëmmung hei mat der Musek ass schon flott. Dat misst e bëssen nach schneien, da wär et perfekt. Fir iech gehéiert dat och dozou? Fir mech natierlech, ech hu meng Jugend hei verbruecht. Hei ass et schéin, Dikrech ass eben Kult an et ass wierklech. Ech muss soen, wat Dikrech fir seng Leit mécht ass och ganz gutt an ech fannen dat mega. Natierlech ass de Chrëschtmaart och eng flott Geleeënheet fir d'Geschäftsleit e bësse Leit unzelackelen, wat sech an dësen Zäiten dach awer als schwiereg erweist, och wa si sech Saachen afale loossen, wéi hei beim Optiker, wou se de Nuetsshopping um Freideg mat enger Expo verbonnen hunn. An dann ass dëst awer och eng flott Geleeënheet fir d'Veräiner mat enger Bud present ze sinn. All Jazz hu mir dobei, mir machen dat gären, dat ass fir eis Kéist bessen opzebesseren. Dat heescht iwwerall gëtt sech jo beklot, fënnt ee keng Leit, mee dir hutt kee Problem? Abee, et geet nawell. Fir ze schaffen ass e bësselche méi schwiereg, fir d'Leit ze fannen, mee wa giess gëtt a gedronk gëtt, da sinn se alleguer dobei. Bon, also ech perséinlech si lo mengs fir d'fofzent oder siechzéngt dobei hei um Chrëschtmaart. Bon, déi Plaz hei ass nei fir eis, do si mer mol gespaant, ob dat eppes gëtt hei, ne? Wéi fannt Dir et da perséinlech? Déi Plaz hei, bah déi Plaz ass an sech gutt amenagéiert ginn. Kucke elo mol op dat mat de Leit klappt, op d'Leit dat erausfannen datt elo mol hei ass ne, dat gesi mer elo e Sonnden. D'lescht Joer war et ganz flott well dunn alles hei op der Plaz war, dat war Covid méisseg zwar vill kontrolléiert ginn, mee do war eng mega Ambiance hei. An dëst Joer vermësse mer e bëssen, datt keng richteg Entrée do ass. D'Leit wëssen net, datt mer hei sinn. Awer soss wier et natierlech eng super Plaz, jo. Nodeems de Chrëschtmaart dat lescht Joer Covid-bedéngt bei déi al Kierch verluecht gi war, mat Entrée a Covid-Check, war dësen déi Kéier tatsächlech duerch déi ganz Foussgängerzon verspreet, mat Akzent op d'Liberatiounsplaz, déi nei amenagéiert Bech-Plaz an hannert der aler Kierch. Et huet een also mussen e bësse sichen, fir säin Eck ze fannen. Et sinn e puer Saachen, wou ee kéint dru schaffen, muss ech éierlech soen. Ass mer och opgefall. Awer fir déi hallef Stonn, wou mer elo hei stinn, ass et e klenge Succès, an der Hoffnung, dat eis Geschäftsleit och dovunner profitéieren. Wat am Prinzip och den Haaptzweck ass vun der Manifestatioun hei. Da kënnegt sech awer och erëm e Wiessel am Gemengerot un. An der Gemengerotssëtzung vum Dezember huet op en Neits e laangjärege Member Aus dem Schäfferot demissionéiert. An der Sëtzung vum 5 den Dezember huet de Buergermeeschter Clotilde de Gemengeréit vun Dikrech matgedeelt, datt de Schäffe René Canivet op den 31 12 22 demissionéiere géif. De Politiker, deen 2005 eng éischte Kéier an de Gemengerot komm war, dierft domat dann elo och endlech richteg a Pensioun goen. Den Här Canivet huet d'Decisioun geholl ze demissionéieren op den 31 Dezember dëst Jar. Bëssen altersbedéngt, e kritt nächst Joer am Mäerz seng 70 Jar, war elo vun 2011 un am Schäfferot, dat heescht 3 Méint an der Pensioun oder da 4 Méint an der Pensioun an dunn an de Schäfferot komm. An ech mengen, datt en d'Decisioun geholl huet fir nach e bësse kënne vun senger Pensioun a vun senger Famill ze profitéieren, wat, Wat em absolut ze gönnen ass. Ech soen em Merci fir déi exzellent Zesummenaarbecht, déi mer an all deene Joren haten. Hu vill flott Erfahrungen zesumme gemeet an et war wierklech flott fir an hirer Equipe ze schaffen. Seng Nofolleg soll d'Pascale Schmoetten untrieden, déi Nächstgewielten op Säite vun der LSAP. Mat 9 Jo-Stëmmen a 4 Enthalunge gouf hir Designatioun am Gemengerot zu Dikrech de fënneften Dezember och ugeholl, soudatt déi eenzeg Fra am Conseil dunn dem Ministère de l'Intérieur, Als Kandidatin fir d'Nofolleg vum René Canivé virgeschloe gouf. De 16 Dezember schonn konnt si dunn och an der Beaumontsgaass an der Stad vun der Inneministesch Taina Bofferding vereedegt ginn, sou datt Dikrech lo zanter iwwer 20 Jor mol nees endlech eng Fra am Schäfferot huet. Jo, dat ass schonn e ganz spezielle Moment. Ech meng, visuell war ech. Conseillère an jo dann ab elo sinn ech dann Cheffin. Bon ech mengen ech wäert déi selwecht Linne viru fuere wéi virdrun mat menger Partei an déi Projeten déi mer bis ewell geplangt hunn wäert ech och alleguerten esou mat droen an jo ech sinn mat menger Equipe weider gutt opgestallt an ech freeë mech op meng Erausfuerderung. Aller Warscheinlechkeet no wäert d'Pascale Schmoetten an hirer neier Funktioun elo mol zimmlech sécher fir d'Schoul an d'Kultur zoustänneg ginn, alle Chargen, déi si vun hirem Virgänger iwwerhëlt. De Rescht gëtt nach gekuckt. Souwisou ass dat politescht Karussell zu Dikrech mat dëser Vereedegung elo nach net eriwwer. D'Stillréckelen ass nach net um Enn. D'Pascale ass elo de Moien vereedegt ginn, wat mech richteg freet, datt mer no laange Joren nees eng Frau mat am Schäfferot hunn. Ech fannen dat richteg gutt. Wat de Gemengerot ubelaangt, muss d'Ministesch elo nach dem Canivet René seng Demissioun als Conseiller unhuelen. Dat wäert dann och Enn des Jores oder Uganks nächst Joers lafen an da kann ech als Buergermeeschter déi nächst LSAP-Lëscht, an de Mario Della Chiava dann vereedegen als neie Conseiller. An dann geet d'Aarbecht an der nämmlechter Intensitéit virun wéi virdrun. Scho ganz geschwënn also dierft och am Gemengerot zu Dikrech nees eng nei Verridegung ustoen. An der Groussgaass iwwerdeems kommen zanter dëser Rentrée well Sammler voll op hir Käschten. En Dikrecher Jong, dee bal säi Liewe laang Mënze gesammelt huet, Huet op der Nummer 28 e klenge Buttik opgemaach, wou een sou zimlech alles fanne kann, wat ka gesammelt ginn. Mir woren bei de Coin du Collectionneur era luussen. De Vincent Hein sammelt schonn zanter dass hien e klenge Bouf ass. Ugefaangen huet alles mat enger Mënz. déi hien am Sand fonnt hat. Sammelen, jo effektiv säit ech Kand sinn. Ech hu mat 6 Jar meng éischt Mënz fonnt an am Sand gespillt a säit deem Dag am Fong mech ëmmer fir Mënzen interesséiert. Natierlech geet dat e bëssen a sou Wellen, eng Kéier interesséiert ech mech méi, eng Kéier interesséiert ech mech manner. Et huet jo am Liewe mécht ee sou Entwécklungen duerch, wou verschidde Saache op eemol méi wichteg ginn wéi anerer an dat dat bréngt dann. Mee d'Mënze sinn ëmmer erëm zeréckkomm iergendwéi an och awer allgemeng d'Sammelen. Mat Hëllef vu senger Bomi, déi selwer gär gesammelt huet, konnt hien esou mat der Zäit eng zimmlech grouss Sammlung opbauen. Wou de Vincent soss virun allem getosch huet, ass elo e Geschäft draus ginn, fir esouwuel Mënzen, wéi och aner Sammelobjeten an hir Accessoiren am Verkaf unzebidden. D'Spezialgebitt sinn d'Mënzen, ech hunn ugefaange mat Mënzen ze sammelen. Ma ech kennen och vill vun Tamber, an ech kennen och vill vu Postkaarten, ma natierlech méi vu Mënzen, an do, jo, vun all Budget, hein. Mir hu Mënze vun engem Euro bis dausend Euro oder nach wesentlech méi. Beim Sammelen gëtt et natierlech och Trenten. Sou zum Beispill sinn den Ament Kapsele vu Schampesfläsche voll um Kommen. Wie sech wëll der Sammelleidenschaft higinn, soll also scho gutt iwwerleeën, wéi e Stellewäert de Sammelobjet wäert an der Zukunft hunn. Esou wéi zum Beispill d'Pinsen, ass komplett verschwonnen. E Pins, dee fréier 10.000 Frang kascht huet, dee kritt een haut nach 50 Cent derfir erëm. Hondo, dat ass eben esou. D'Telefonskaarten ass och verschwonnen, well eben keng Telefonskabinne méi existéieren. Dat heescht, kann een, fënnt ee kaum nach ee Mënsch, deen Telefonskaarte sammelt. Mee et gëtt et nach, zu Paräis gëtt et nach eemol am Joer eng grouss Tauschbourse fir Telefonskarten. Sou kann een och domat rechnen, dass den Timbre wäert verschwannen. Den Ament setze vill Leit op Edelmetaller, an do ass de Vincent de richtege Mann fir ze beroden. Natierlech huet hien aus Sécherheetsgrënn net all Objet sur place a bedreift de Coin du Collectionneur och just als Niewenjob. Duerfir am beschten am Virfeld beim Vincent uruffen, wann een interesséiert ass fir laanscht ze kommen. César Franck, sou heescht ee vun de bedeitendsten Organisten an Uergelkomponisten, an deen ass dëse Mount viru genee 200 Joer gebuer ginn. Ursach genuch fir den Dikricher Organist Maurice Clement sech intensiv mat sengem Wierk ze befaassen.

Fir en Organist ass de César Franck wéi de Chopin fir Pianisten. Zu deem senger Zäit war de Franck schonn als Wonnerkand um Piano zu Paräis ënnerwee. Awer well den Drock vum Papp ze grouss war, huet hie mat Ufank 20 dem Piano de Réck gedréint an ass zur Uergel iwwergaangen. Zur grousser Chance vun den Organisten, fënnt de Maurice Clement, den Dikrecher Organist, Dobäi erauskomm wier nämlech en éierlecht Wierk mat vill Gefill a Leidenschaft. Majo, éischtens ass dat e Wierk, wat mer ganz no läit, scho säit ëmmer, well et eben eng ganz grouss Déift huet. Dat ass eng vun der Qualitéit an vun der Dramaturgie. Et ass eng grouss Leidenschaft do dran an et ass fir den Interpret wahnsinneg flott, well e muss immens sichen. De Komponist gëtt just dat Néidegst un a léisst am Fong ganz vill Choix, wéi den Interpret dat elo kënn opfaassen. Dat heescht, do ass den Interpret wierklech gefuerdert. An dofir, ech mengen, dat ass och eng Ursaach, firwat den Etienne Safron esou e Stellewäert an där Uergelzeen huet, well ee sech ganz perséinlech kann och doranner ausdrécken. Am César Franck sengem Wierk kann a all Museker also immens vill vu sech selwer dra leeën, ass och vill Plaz fir Intuitioun. Net fir näischt huet hien d'Richtung vun der franséischer Uergelschoul am 19. an 20. Joerhonnert bestëmmt. Kee Wonner also, datt de Maurice Clement matten an der Pandemie och un de César Franck a säi bevirstehende Gebuertsdag geduecht huet. Dobäi war hien och net deen eenzegen. Wéi elo déi Pandemie war, déi grouss Pandemie dunn, wéi et all Mënsch sech e bësse gesicht an zouz un doheem an deem Lach do. An ech hu mir ëmmer geduecht, dat war scho virun annerhallwem Joer. 2022 ass en César Franck Joer an dat wär d'Geleegenheet elo fir net just doheem lächer an d'Loft ze kucken, mee wierklech sech deem ganzen Oeuvre eng Kéier ze widmen an dunn huet e bëssen zäitgläich och nach e Produzent, mat deem ech schonn oft geschafft hunn, en Diskelabel ugeruff a gesot, häss du keng Loscht César Franck mat mir opzehuelen, d'Gesamtwierk an wow, du war ech natierlech voll motivéiert an du sinn ech aus menger Lethargie doheem geklomm an sinn an d'al Kierch fir d'éischt gefuer. Schonn wéi ech de Mail gelies hunn, moies um owes um 11 Auer, sinn ech nach an d'al Kierch gefuer schonn prouwen, well ech konnt net méi mech net méi doheem halen an dunn hunn ech dann hei och an der grousser Kierch hei déi ganzen déi ganzt Wierk do opgeschafft an. Voilà, esou ass dat komm. An de Genoss vum Resultat konnt ee schonn de virleschte Weekend kommen, wéi de Maurice Clement dräi Deeg laang hannereneen déi zwielef Wierker op dräi verschiddenen Uergelen am Land opgefouert huet. Wien déi Geleeënheet verpasst huet, muss also net traureg sinn, well den nächste Summer kënnt dat Ganzt also elo och als duebel CD-Box beim Label Aeolus eraus. Opgeholl gouf duerfir op historesche Cavaillé-Coll-Uergelen a Frankräich an am Baskeland. Den Ament leeft am Militärmusée nach ëmmer déi temporär Ausstellung iwwer déi fräiwëlleg Lëtzebuerger Zaldoten, déi an de fofzeger Joren am Koreakrich am Asaz woren. Donieft ass elo dëse Mount eng aner kleng Expo iwwer 30 Joer OMP, Opérations de maintien à la paix, dobäi komm. Hei Den Detail. Eigentlech hat de Militärmusée schonn zanter den nonzeger Joren e klengen Deel vun der permanenter Ausstellung fir d'Friddensmissioune vun der Lëtzebuerger Arméi reservéiert. Am Kader vum 30 järegen Anniversaire vun den OMPen elo wollten si dësem Thema awer méi eng grouss Bedeitung ginn. Net zulescht och well dëst gewëssermoossen d'Fortsetzung un der Bedeelegung um Koreakrich ass. Genau, also am Fong schléisse mer dorop un, wou mer opgehalen hunn, an zwar de Koreakrich war jo am Fong eng vun den éischten, war déi éischt Friddensmissioun vun der Lëtzebuerger Arméi. Mee wou d'Lëtzebuerger Arméi am Fong vill méi bekannt ass fir Friddensmissiounen, ass natierlech mat de Balkankricher, déi 1991, 92 ufänken. An et ass eeben och do, wou Lëtzebuerg éischt Kéier eeben och seng international Pflichten erëm zur Kenntnis hëlt an eeben dee Moment eeben och déi éischt Friddenszaldoten dohinner déployéiert. Zanterhier waren eng 1500 Lëtzebuerger Zaldoten ëmmer erëm fir Fräiheet, Fridden an Toleranz an der Welt ënnerwee. Dobäi ware si souwuel u militäreschen Operatioune bedeelegt, um Balkan, an Afghanistan, am Libanon, am Kongo, am Tschad, an Zentralafrika, am Mali, an awer och un humanitäre Missiounen an der Tierkei, dem Irak, a Bangladesch, Albanien, am Kambodsch, zu Sri Lanka an am Pakistan. Woubäi déi Lëtzebuerger Zaldoten eng ganz wäertvoll Aarbecht leeschten. Grad si sinn immens gefrot bei den OMPen, well si sou vill Sprooche schwätzen, dann awer och well si sou vill verschidde Profiller kënnen zur Verfügung stellen, an déi wëll de Militärmusée genee wéi bei der Korea-Ausstellung opschaffen. D'Remez Obama an déi nächst Missioune ginn, wéi am Kosovo, also d'KFOR-Missioun, oder herno natierlech och an Afghanistan, da gëtt d'Decke ganz, ganz dënn mat deene Saachen, déi mer hunn. An wéi ech stinn, ist ja allemal d'Déngen, also déi Leit elo ze sensibiliséieren, déi déizäit an der Arméi maachen, déi déizäit sech gemellt hu fir eeben als Friddens-, Zaldot an souzesoan déi Missioun ze zéien, ob déi net Anekdoten hunn, ob déi net nach kleng Saachen hunn, wat se dohanne kaf hunn, Impressiounen, déi se do gesammelt hunn, fir dat eeben elo zesummen ze kombinéieren hei am Musée an dann weider auszestellen. Ween also bei enger vun de ville Friddensmissioune vu Lëtzebuerg dobäi war an nach Souvenire vun do huet, soll sech onbedéngt beim Musée mellen. Déi permanent Ausstellung wäert nämlech deemnächst revisitéiert ginn An da sollen d'Friddensmissiounen do och e feste Stellewäert kréien, an zwar een an deem Ëmfang, deen hinnen zousteet. Zu engem gelongene Chrëschtdag, do gehéiert jo och ëmmer de perfekte Chrëschtdagsmenü. Neierdéngs denken elo allerdéngs och ëmmer méi Leit drun, fir emol eng vegetaresch Variant auszeprobéieren, der Ëmwelt zuléift. An dass dat duerchaus ka lecker sinn. Dat weist dat neit Kachbuch vun der Hotelschoul EHTL. Hei eng flott Suggestioun fir en alternative Chrëschtdagsmenü aus der École Hotelière. D'Hotelschoul hält drop mat der Zäit ze goen an déi geet ewell ëmmer méi Richtung Iessen ouni Fleesch a Fësch. Awer d'EHTL wollt nach e Schratt méi wäit goen an huet elo e vegaant Kachbuch erausbruecht, wou also guer keng Déiereprodukter verschafft ginn. Gudde Moien an häerzlech Wëllkommen hei an der Hotelschoul zu Dikrech. Mir presentéieren lech haut eist neit vegaant Kachbuch an kachen och zesumme mam Wiwi ee Rezept dodrauser. De Grond wisou mer e vegaant Kachbuch kreéiert hunn ass einfach well mer mierken dat d'Nofro ëmmer méi grouss ginn ass. och d'Schüleren ëmmer méi verlaangen a mer einfach eppes wollte maachen, wou d'Leit doheem kënnen einfach, lecker a gutt Rezepter nokachen an dann och mat där Kiche Spaass hunn. Voilà, haut gesitt der, hei gesitt der dat Rezept, wat mer zesumme mam Vivi fir Iech preparéieren, an zwar de Creamy Pot Pie. An d'Vivi weist Iech elo schonn direkt um Ufank, wéi den Deeg funktionéiert. Pot Pie ass en typesch nordamerikanesche Plat mat Fleesch, dat mat Deeg iwwerdeckt gëtt. Heilo soll also Geméis beluecht ginn a fir den Deeg do brauch een Miel, Mandel, Ueleg, Waasser. Wéini weess dann op den Deeg fäerdeg ass Bibi? Wann een eng gutt Bull domadder ka maachen, wann d'Rimmelen all vum Deeg fort sinn an ech si mer net méi sécher wat. Top, a wann en net méi pëscht? A wann en en eepesch gëtt. Merci Monsieur. Voilà, den Deeg kënne mer elo am Plastik arullen an dann kënne mer deen eng hallef Stonn am Frigo maachen. Hei hu mer fir eis d'Fëllung d'Geméis wat mer dra maachen. Mir hunn eis geduecht, vue que datt d'Wantersaison am gaangen ass, schaffe mer mat Kabes, Kürbis, Pastinaken, Spinat. An dann hu mer nach e bësschen Kürbiskären, Nëss an hei drënner sinn ons Sonneblummekären. Wat wichteg ass, d'Geméis enker ofkachen, einfach am gesalzene Waasser, fir datt et net méi grad esou knackeg ass. A fir d'Bechamelszooss gi fir d'éischt Zwiwwelen a Knuewelek am Ueleg gebroden an dann der Chrëschtzäit entspriechend mat Ingwerpudder, Kanéil, Neelcheskap, Kardamom, Muskat a Miel zu enger schmanteger Mass verréiert. Sou, an do tauschen d'Vivi an ech eng Kéier. Ech huelen d'Spatule. Da kann d'Vivi d'Mëllech dra schëdden. Vue que datt mer jo hei an der veganer Kiche sinn, hu mer natierlech elo keng normal Mëllech geholl, mee hei an deem Fall ass et Mandelmëllech. Dir kënnt awer natierlech all aner Mëllech benotzen, déi Dir wëllt, vun Huewermëllech, Hieselnussmëllech, Soja, alles funktionéiert. Sou, Vivi, wat maache mer als nächst? Elo gëtt dat ofgekacht. Dann bréngen et zum Kachen a wichteg ëmmer erëm raréieren. Richteg, voilà. Voilà, dann huele mer eise Kachläffel a mëschen eis Béchamel mat deem Geméis wat mer ofgekacht hunn a mat eise Kären. Sou, dann nach eng Kéier gutt würzen mat Salz a Peffer. Lo kënne mer eis Fëllung an eis Pan afëllen. Falls der lo keng gros eisern Pan doheem hutt, da kënnt der natierlech och eng Gratinéiersform huelen oder soss iergend e Gefäß, wat d'Hëtzt aushält am Schäffchen, well dono iwwerbake mer natierlech dat Ganzt eise Creamy Pot bei. Sou, an där Zäit wou mer wäerden, beziehungsweise wou mer dat ganz ofkille loossen, huele mer eisen Deeg aus a stellen eisen Creamy Pot Pie einfach op d'Säit. Voilà, perfekt. Sou, an deem Moment kënne mer de Bord och e bësschen ëmdiebelen. Einfach ënnendrënner. Voilà, perfekt. Péint se mar den Deeg mat Olivenueleg an oder en aneren Ueleg, dir kënnt all Ueleg huelen deen der wëllt, dat ass net esou wichteg, mee esou kréie mer e schéine knuspregen Deckel hin. De Rescht vum Deeg deen der nach iwwereg hutt, deen ass perfekt fir da mat der ganzer Famill nach eng schéin Dekoratioun hierzestellen an hei huet d'Wiwi sech schonn seng Liblingsausstiecher geholl an Dichteg drop lass, alles ausgestach an och nach zousätzlech puer Trëtzen gefaalt an elo dekoréiert wéi wéi. Dann nach de Creamy Pot Pie an da geet en an de Schäffchen. Voilà, da musse mer de ganze Pot Pie natierlech nach baken. Duerfir 180 Grad bei 35 Minutten. Plus minus. Dat ass eist Rezept aus eisem neien vegane Kachbuch, de Creamy Pot Pie. Ech hoffen dir hutt ganz vill Spaass beim Nokachen, an Vivian an ech wënschen iech natierlech e gudden Appetit. an schéin Feierdeeg! Gudd Nacht! Virun allem weist dëst Buch, dass vegan Kichen net manner a Goût huet ewéi déi traditionell. D'Buch kritt een iwwregens a verschiddene Librairien a Points de venten zu Lëtzebuerg ze kafen. Et kann een et awer och direkt an der Hotelschoul bestellen. D'Publikatioun ass souwuel op Franséisch wéi och op Englesch ze kréien. Sou, lo bleift quasi just nach déi perfekt Chrëschtdagsfrisur fir d'Festzäit. An och do ginn ewell nei Weeër ageschloen. De Mike van der Goot zum Beispill huet viru kuerzem zu Dikrech en Unisex Coiffeursalon opgemaach. Wat et domat op sech huet, dat verréit hien iech selwer. Ech sinn dem Hannergrut Mike. Patron vum Wannerot Hair Studio a mir befannen eis hei zu Dikrech beim Parking Place Goethals. D'Strooss, d'Adress ass 17 rue de l'Etoile. Déi, déi de Salon kannt hunn, deemools vum Monique respektiv vum Conny, déi wësse wéi en ausgesinn huet an ech hunn hei alles kuerz an kleng gemaach a wierklech mäin Dram hei verwierklecht. Also ech wollt schonn, dass wann d'Leit erakommen heihinner, dass se. Dass se sech direkt wuel fillen, wéi doheem an der Stuff. Dass se sech wierklech kënnen hei op d'Couche Plaz huelen, dass se sech wierklech wéi doheem fillen. An dat war mer ganz, ganz wichteg, dass du e klenge Spa-Feeling hues. Ech fannen, wann s du bei de Coiffer gees, du looss déi och vill Geld beim Coiffeur. An ech fannen, da muss sech awer och iergendwéi gutt, gutt spieren an dech einfach wuel fillen. Bei den Damme gëtt wierklech vun, also vun den Hoer gëtt alles gemaach. Ob dat elo Balayage sinn, ob Mèche sinn, ob dat elo Chignon ass, do hunn ech d'Romy, meng Aarbechterin, mir si am Moment zu zwee an hatt mécht déi Aarbechte elo mol. Ech si méi fir d'Hären dann do, ech maachen de Baart, almoudesch, klassesch, mat der Gillette maachen ech dat, esou wéi och Soin vum Gesiit. Do gëtt elo eng nei Maschinn bestallt, fir halt eng Bedampfungsmaschinn. An do bidde mer och fir den Här dann d'Bedampfung un, also fir d'Gesichtsbedampfung. Wat mir ganz wichteg war bei mengem Coiffeur ass, datt eng gewëssen Egalitéit besteet. Also mir schneiden d'Hoer, si wéi all Coiffeur och. Bei mir war awer ganz wichteg ass, datt d'Leit, ob s du eng Madame bass oder en Här bass, datt awer jiddwereen d'nämmlecht bezilt fir dat wat en och gemaach kritt. Meeschtens ass ee gewinnt, datt en Här ëmmer säin Herrekupp bezilt, mee dat war, fir mech war dat net richteg fir d'Madame. Dat heescht, bei mir bezilt den Här och eng laang Coupe. Sou wéi d'Madame, déi elo erakënnt, déi kuerz wort, déi bezilt eng kuerz Coupe. An déi bezilt net, well se elo eng Madame ass, bezilt se net déi Dammecoupe, déi 60 Euro, 70 Euro. Nee, bei mir kritt se da fir 32,50 Euro d'Horgeschicht. Hie kënnt vu bis, ob dat elo méi eeler Clientèle ass oder eng méi jonk Clientèle. Ech hu Plaz fir jiddwereen, an ech mengen Dir wiesst wéi et ass, ech hu vill Plaz hei, also jiddweree ka kommen, jiddwereen ass wëllkomm. Merci alleguerten, merci dat Der ageschalt hutt a kommt bis eran, kommt eng Kéier laanscht luussen, Dir kritt gären e klenge Prosecco zerwéiert an da bis deemnächst. An dat wor et da schonn erëm fir eis Emissioun vum Mount Dezember, déi Kéier aus dem Bistro 46 am Tuerm. Ech wënschen Iech all ganz schéi Feierdeeg, e gudde Rutsch an dat neit Joer an dass mir eis 2023 erëm gesond a monter erëmgesinn. Hei awer nach den Agenda fir déi nächst Wochen. Bis dann! Am Kulturhaus ass zur Zäit d'Wanterexpo vum Dikrecher Kënschtlerveräin La Palette am gaangen, wou dir nach bis zum Enn vum Jor, also bis den 31.12, erëm vill schéi Biller an Objete vu lokale Kënschtler a Kënschtlerinnen entdecke kënnt. Vum 14 Januar un dann stellen hei 4 international Artisten an Artistinnen vun der Xun Art Gallery aus China aus. Dës Expo dauert bis den 29 Januar. Da vergiesst net dass och de ganze Wanter duerch all Dënschdeg Moien Maart an der Foussgängerzon ugesot ass, wou ee frësch regional Liewensmëttel akafe kann. Eemol de Mount ass de Maart méi grouss. De Monatsmaart ass souwuel an der Foussgängerzon wéi och op der Cluster. Nieft Liewensmëttel fënnt een hei och Kleedung an aner interessant Wuer. Zwee Deeg nom Monatsmaart am Dezember, also dësen Donneschdeg, ass op der Cluster och erëm Rendez-vous mam Bicherbus, wou Dir bestëmmt déi richteg Lektür fir iwwer d'Feierdeeg zesumme siche kënnt. Virmierke sollt ee sech awer och schonn den Neijoerschconcert vum Conservatoire du Nord an der Dekanatskierch, de Concert mam Ensemble Vocal an der Chouerschoul vum CM Nord Spaandebuel, Tëscht verschiddene musikaleschen Traditiounen a Kulturen, am Mëttelpunkt stinn déi grouss Froen ewéi, Wouhir kommen ech a wouhi ginn ech? De Concert ass gratis.